Бүген артистлар менә шушындый матур җирдә артистлар көнен бәйрәм итәргә дип җыелачаклар. Сокландыргыч. Бик матур җир. Менә анда алар өчен табын корылган. Шушма кафесында артистлар менә шундый Бер көнгә җыела. Ничек дип әйтик? Бу көн артистлар көне дип атала. Артистлар көне, әйе. Әйе, менә һава торышы шушындый салкын булуына карамастан, менә миңа миңа карап күрә аласыз, Фәнил вообще. Дубайга барган. Дубайга барган кебек. Елда артистлар белән шулай җыелышырга тырышабыз. Матур итеп аралашабыз, сөйләшеп утырабыз. Һәрбер кешенең үзенең яңалыкларын сөйли. Киләсе елга менә шушы концерт сезонына булган планнарны сөйләшеп Бергәләп матур гына әңгәмә корабыз. Бөтен максат шул. Бер-беребезне хотя бы елга бер эштән тыш күрергә, аралашырга. Ә болай көннәрен үзегез билгелисезме соң? Елда бер көнгә туры киләме ул? Елда бер көнгә туры килми.
Менә, мәсәлән, узган елның 31 нче июль көнне булды ул. шундый җәйге эссе көндә бу инде Зеленодольский ягында без матур гына җыелышта не танса инде вообще урамда бассейннар кереп, ну, матур итеп ял итте генә без. Гадәттә гел матур ял итә, ял итә белә урамда. Гадәттә ял итә белә дисең. Ул теге эшләгәнгә караган ял безнең матуррак килеп чыга. Кайбер кеше вообще уйлый инде, моны хәтта эшләмисез дә буга бит, сез моны хәтта ял итәргә дип. Яра шутка шутка шул. Иң күңеллесе инде бер-береңне күрү, аралашу. Вообще менә шул яңалыклар сөйләү. Алдыга көнгә планнар кору? Да, алга планнар кору.
Элемтәләрен югалтмау инде теге кешеләр белән аралашып тормасаң бит ул. Кайбер кешеләрне үзендә белеп бетермисең, мәсәлән, төрле. Безнең профессия бит ул киң. Кемдер алып баручы кемдер җырлый.
Әйе, кайбер чакта э, безнең командага яңа-яңа э, артистлар да килгәли, э, алар белән дә аралашып, менә болай концертларда күрешен күрешәсең, анда бит инде сәлам, сәлам, мин Фәнил, мин Айрат кына диясең дә, шуның белән шул бер-береңне якынрак белеп, белеп бетереп булмый. Кемдер яңа алып баручы буларак килгән икән, әгәр дә үзен ул артист итеп саный икән, без м, андыйларга беркайчан да каршы килмибез. Молодцы, киләләр, матур гына безнең белән ял итәләр. Без аны кем икәнен беләбез дә инде, аннары киләсе елга үзебез уйлыйбыз инде, чакырыргамы юкмы икән. Анда тамадалар, җырчылар примерно ничә кешегә җыела? Без гадәттә утызлап кеше җыела идек, ләкин быел аның хәтле булмас. Иң кызыгы, без аны среда көненә дип планлаштырдык, имә әле, бәлки среда көненә кешенең эше булмас дип. Ә датасын карамаганбыз, оказывается, 8.08 Матур дата дип күп кенә менә алып баручылар Әйе, бүген туйлар, анда Туйлар. инстаграмнан карасаң анда да, бүген бик, туйлар. бик күп туйлар бар икән, ә без аның турында уйламадык. Но бер нәрсәгә булуына карамастан, менә Фәнилнең дә эше бар, минем дә эш бар, эшне табышлап барыбер килдек бит, чөнки елга бер күрешү ул, ну, любой Әйе. эштән дә кадерлерәк дип әйтәбез инде, шуңа күрә Ага. безнең өчен бу мөһимрәк. Менә бу ничәнче ел рәттән оештырасыз сез моны? Мин мин мәсәлән шәхсән үзем 4 ел шушы мәҗлесләрдә булганым бар. Беренче ел менә быелны мин, мин беренче тапкыр үзем җыеп карадым артистларны. Алар үзенә киләсе елга да бәлки Фәнил үз үз кулына алар. Елда елда менә шулай бер-береңә мәтәлчек аткан кебек бер-беребезгә биреп барабыз шушы эстафетаны.
Менә шулай. Ә артистларны җыю болай авырмы? Авыр.
Авыр. Вообще авыр. Килмиләрме?
Эндәшмиләр килмәү Аларга язасың, алар берсе дә җавап бирмиләр. Шунысы гына менә авыр. Сез журналист буларак үзегез дә беләсездер, имәннең хәлегез ничек. Берәр яңалык сөйләгез әле дип язсагыз да, шунда да атналар буе язмый Вакыт торырга табылмый, мөмкиннәр. әйме? Әйе, Вакыт таба алмыйлар. Белмим инде, һәрбер кешенең үзенең проблемасы дип әйтәбез. Шуңа күрә Һәр кешенең үзенең гаиләсе, мәшәкатьләре, планнары, шуңа күрә. Әйе, шуңа күрә бүген план шундыйрак куелды. Кемнең вакыты бар, кемнең вообще күрешәсе килә, кем күрешә ала, пожалуйста, килегез, менә шушында урыны билгеләнгән, вакыты билгеләнгән. Э, Кемнең теләкләре бар, шуларны чакырып Әйтеп китегез калдырыйм. инде адресын.
Бу Нариманова урамы унбишенче йорт. Ә менә сез моның вакытын дүрткә билгеләдегез бит инде, әйеме? Дүрткә билгеләдек. Әле беркем дә күренми.
Әйе, менә икәү генә күренә.
Без аны алдан белдек, дүрткә билгеләп, безнекеләр бишкә җыелсалар, Аллага шөкер, табын астына утырырлык булса, шуннан да яхшырагы булмас. Ага. Беренче килгән кеше Фәнил. Ни сәбәпле беренче килдең? Чөнки ул пунктуаль, ул бит алып баручы кеше. Әйе, алып баручы кеше бит инде кунакларга караганда алданрак килгән. Алданрак кайтып китәсеңме? Юк.
Кать бит мин алдым. Алып баручы бит ул. Ул бит иң соңгы ху. Мин юк, шунда ки мин монда килгән бар инде бу Язилә капсында эшләгән дә бар, ашарга да килгән бар. Монда парковка белән бераз проблема. Шуңа күрә мин алданрак килдем. Брен, нәрсә сөйләргә әзерләнеп килдеңме алдан?
Юк, монда бит монда җирдә без күбрәк тыңлап кына торабыз.
Ә кем сөйли? Анда бераз сөйләүче кеше була инде. Сөйләүче башлана ул.
Хәзер Раяз килеп җитсә.
Юк, быел начарламыйбыз да, биимибез дә, сөйләмибез дә. Ха Раяз килеп җитсә, үзе урынын куя ул бөтен. Син сөйлисең, син сөйләмисең.
Анда тупакра тора.
Ярый.
Елмаеп өлгергә кирәк булам инде. Ага, күңелле яллар сезгә. Рәхмәт.
Менә дуслар Ильина килде, Мерседес машинасында. Ләкин куерга урын юк аңа.